Madwari nara ħafna nies, piż żejjed, u nibda ngħid bejni u bejn ruħi, għalfejn dawn in-nies ma jbiddlux l-istil tal-ħajja tagħhom? Imma kemm hu faċli għal persuna li għandha piż żejjed li verament tibda tagħmel xi ħaġa? U żgur, anzi fil-fatt inna nsostnu għal tul ta' żmien biex persuna kemm jista' jkun tbiddel il-lifestyle tagħha u l-biċċa importanti tagħha hija l-lifestyle. Wieħed ma jistax jipprova jikkumbatti l-obeżità billi biss ibiddel id-dieta tiegħu jew l-eżerċizzju biss. Importanti li l-lifestyle tkun qiegħda hemmhekk u l-lifestyle tfisser li wieħed tajjeb ukoll jagħti każ xi jiekol, wieħed jagħmel l-eżerċizzju fiżiku, il-konsum ta' alkoħol u ħafna affarijiet oħra li ovvjament jikkontribwixxu għal piż żejjed fil-bniedem. L-obeżità saret problema nazzjonali. Nafu biżżejjed x'tgħid l-istatistika fejn il-Maltin jikklassifikaw fl-ewwel post fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Iżda jekk nittrattaw is-suġġett mil-lat ta' saħħa, naraw kemm l-obeżità ġġorr magħha riskji inkwetanti. Eh, ir-riskji huma huma ħafna. Fil-fatt meta wieħed jaqra fuq l-obeżità, Il-lista ta' riskji hija kbira ta' e fosthom l-iktar li nkunu nafu huma kundizzjonijiet mediċi bħad-dijabete, mard tal-qalb, ta' e pressjoni dawk huma l-iktar tlieta illi huma konnessi mal-obeżità. Imma jekk wieħed persuna ma jkollux minn dawn il-kundizzjonijiet, ħafna drabi wieħed irid iqis ukoll illi L-obeżità taffettwa wkoll l-istruttura tal-ġisem għax il-piż qed jaffettwa l-għadam, tajjeb, jiġifieri importanti li dik irid tqisha. Jaffettwawh ukoll fl-affarijiet ta' kuljum, tajjeb, u anki jiġri li jkollna nies tajjeb li jkollhom problema anki wkoll biex jagħmlu l-għadd, pereżempju, tajjeb, u affarijiet oħra. Jiġifieri wieħed irid iqis tajjeb li l-riskji tajjeb tagħhom jistgħu jkunu kemm mediċi kif ukoll u anki soċjali. Biex wieħed jikkalkula jekk għandux il-piż adattat, wieħed jista' juża formola sempliċi, dik magħrufa bħala l-BMI, l-indiċi li jqabbel il-piż mat-tul tal-persuna. Imma l-BMI huwa indikazzjoni ta' min jimxi fuqha? Liema riżultati huma l-aktar inkwetanti? Mela, il-BMI u li huwa il-Body Mass Index huwa eh, mezz biex aħna nkunu nistgħu nkejlu u nqabblu persuna ma' persuna oħra. Body mass index eżattament huwa il-piż ta' persuna in kilos tajjeb u tiddividi ħal darbtejn mat-tul tiegħu. B'hekk ikollna indiċi aħna kif il-persuna tiġix ikkategorizzata bħala overweight, tiġix ikkategorizzata bħala obeża u hemm ukoll gradi differenti tal-obeżità. Tajjeb fil-fatt ġieli jitilgħu tajjeb nies li jkunu over 150 kilos dan il-BMI ikun l-iktar wieħed għoli tajjeb minnhom. Issa ir-reliability tar-riżultat tajjeb jiddependi ħafna kif wieħed jagħmlu klinikament. Tajjeb jiġifieri jekk aħna qed ngħidu li l-BMI dan il-body mass index meta joħroġ numru joħroġ bej 20 u 24.9 fejn huwa ir-range normali. Tajjeb jekk wieħed ikun obese tajjeb u dan għandu BMI ta' 40, aħna mhux se nippretendu klinikament li dan jaqbad u jonqos mill-piż u jiġi 20 jew 25. Tajjeb jiġifieri importanti li wieħed jara te f'liema kuntest qed juża dan il-body mass index. Imma huwa mezz tajjeb ukoll kif ukoll fil- u anki fir-riċerka tajjeb pereżempju illi wieħed jara u jista' jikkategorizza l-popolazzjoni ġenerali f'gradi differenti ta' jekk hux overweight, obese, etcetera, etcetera. Il-problema tal-obeżità ma għandhiex tibqa' biss problema għal min għandu l-piż żejjed. Din hija problema li tista' tolqot lil kulħadd. Mela l-awtorità għandha għandha policies, għandha guidelines biex kemm jista' jkun tara kif ħadd tipprova tnaqqas ir-rata tal-obeżità. Eh, dawn il-guidelines u l-policies qegħdin hemmhekk biex ovvjament jaraw kif ħajjinu lil pubbliku biex ċertu miżuri biex wieħed ikun jista' jonqos mill-pis isiru. Dawn fosthom hemm miżuri kif wieħed pereżempju jekk wieħed irid iżid l-eżerċizzju fiżiku, il-gvern kemm jista' jkun jipprova jagħmel ambjent fejn wieħed jista' jagħmel iktar eżerċizzju fiżiku. Jekk aħna qed nipprovaw inġegħlu n-nies tajjeb li jagħżlu ikel li huwa aktar tajjeb għas-saħħa tagħhom, ovvjament dawn ikunu iktar available. Jiġifieri importanti li l-awtorità u l-pubbliku li qed jiġri kemm jista' jkun jgħinu lil xulxin u kif ukoll importanti li l-pubbliku kemm jista' jkun jisma' tajjeb minn guidelines li l-kliniċi, Tajjeb kemm l-awtorità jagħmlu biex kemm jista' jkun din l-obeżità nipprevenuha qabel ma fil-fatt isseħħ. Tikka aktar dwar saħħtek. Iz-zokkor għoli fid-demm huwa l-kawża prinċipali tad-dijabete. Dan iseħħ meta l-ġisem ma jkunx qed jipproduċi biżżejjed insulina li ġġorr iz-zokkor mid-demm għaċ-ċelloli. Jekk it-tabib irrimarkalek li għandek livell għoli ta' zokkor fid-demm, Importanti li tibda tieħu ħsieb ħalli dan il-livell ikun ikkontrollat. It-tilqima tal-insulina tgħin biex dan il-livell ikun ikkontrollat, però din tingħata biss wara parir mit-tabib. It-tabib jindika wkoll l-ammont, il-ħin u l-frekwenza ta' meta din għandha tingħata. L-eżerċizzju fiżiku regolari jgħin biex il-produzzjoni tal-insulina tkun aktar normali. kif ukoll jgħaġġel il-proċess biex il-muskoli jassorbu z-zokkor. Li wieħed jixrob l-ilma b'mod regolari matul il-ġurnata wkoll jgħin biex jiġi kkontrollat il-livell ta' zokkor fid-demm. Li nikkontrollaw l-istress ukoll huwa importanti. L-istress jitfa' fil-ġisem ormoni li jgħollu l-livell ta' zokkor fid-demm. Importanti li ndaħħlu l-fibra fid-dieta tagħna.